jawinjona arwaki e kinde machalo koda maendi kendo mae chenro ma oganda mag nyikwa ramogo obet piny kachiko itgi madwa ng'eyo ne to ang'o ma kawuono wuok e juogi kotende kod kit dhano kotimne ma juogi dhi golo kotenre kod kaka ngima dhano chal nyinga tobe jakoba nyathi kimirwa an kod okinja ma kambo kaendi kendo wasebetie orindi kaendi wadwa gana ne moko mantie kotenre kod ngima mar dhano okinja ma kambo e, arwaki got ka wuod komenya mm-hmm. e, got to dhi maber mm-hmm. koro wach ma juogi an ng'iyo kan mondo otuomni nyikwara moki awinji ma wuok idegi mege juogi ka kwarango Mhm. to wayudo ni oganda masani kia kaka ilimo jonyuol awinji Eh, ing'e ni janyuolni ma onyuoli kori bende kori chako manyo kiin Mhm. Eh, kaka kit piny en Eh, ing'e ni tana gweno sama osenyuolo tonge to butne to kosetho nyithindo tipuonjogi chiemo to bang' kiseng'e chiemo to koro nenendi ka ina matek ing'e ni gweno ka nyathine no bukoro osiep rum wa koro ojuogi to kong'e ka watno nitiega nyaka chieng' wadwa ng'iyo chik apar matayo ng'ama dhi limo janyuolne wa ramogi ajwang' nyaka ng'e ni idhi limo nyasachi mar ariyo Ero. ng'ama nyasachi ji duto nene otiyogo e keli piny ka ing'eny janyuol ni be en ga nyasachi mar ariyo donge ong'eyo ngimani ogol ich wuodho mong'awi malo eh bi nyasaye be nowacho ni mondo idag aming'a Awinji. nyaka iluore eh, kama koro jopolo wacho iluor wuor gi meru mondo ndaloni omed e piny ma jehova nyasachi omiyi ma jomoko wacho ni ok dwar juogi Ne nitie jomoko mawachoga ni ok gidwar juogi Ero. koro juogi Mhm. ka gigolo chik nyakwara moga jwan tichiko ithi Eh, musungu ng'e manowacho ni juogi jachien koro in kichung' kwaru ma iliend kwaru nidwa wuoyo gi juok kwaru tiwacho no ng'an nilamo jachien awinji koro we wang'iye chik apar matayo ng'ama dhi limo janyuolne kaka juok ramogi ajwang' dwaro awinji wacho ni kidhi limo janyuolni nyaka imanri ing'e nitie jomoko ma kodhi limo janyuol to wuok kan fuch ok ija sama idhi nyuol- sama idhi limo janyuol ichalo ng'ama chulo gowi Eh. nikech eh, ichulo gik ma nokalo mabende nokonyigo Eh, ting'eni dak ichul bitiek Mhm. Eh, janyuolni kata ikaw mana milion piero adek namiyi kama kochak ogoni kwan Aha, mako ich aha. muodo kidi koting'i ero. Eh, ng'eni muodo kidi no Mago en pes- lwenje mokale. lwenje mokale ero Eh, so kata muoch mokaye ero onyuoli onyuoli yweyi Aha. ywagruok ing'e ni ng'ama ywagani Eh, ok owuo awinji Eh, ning'e ni tieno juogi manyisi Eh, ikia ni ojony iye kae Eh, Eh, ing'e ni sama ng'ato onyuolo nyathine ni, eh. nindo be onge wang'e Kendo madhiga iyudo ka miyo chiew bibe- bimok taya Mm. mibed gi nyathi e kom mm. dichwo to twaro eh, twaro koro wacho ni kidhi limo janyuolni nyaka imanri mhm. eh, to koro ing'en manruok mhm. ichal ng'ama chudo mhm. chulo gowi koro miyo noti ahinya momiyo ka nyathi obiro limo janyuol to juogi wacho ne ni mama miya alufu ang'wen to wuoro ing'e ni miga miya tano miya alufu ang'wen noti ya noti aeto juogi bende wacho eh. ni baba komi miya abich mm. to kendo mia abich ni biro duogo luoro duogo ir mama eh ah mamu ng'eyo mamu ng'e maber ng'eni miyo ng'eni ng'ama ng'ama ong'e gima nyathi wacho to Eh. nyathi kuo Eh, ong'e maber nyalo penjo nito jaduong' mhm. to omolo ma neno ka biro iri ni bende omiyi gimoro we nie gimoro omiya mana mia ang'wen adwaro tero nyathini e klinik Eh, omiya mana mia ang'wen Ero. ng'eni odwa ng'e ni yudo adi eto mare dakonyisi aeto juogi bende dhi mako baba ni kara kidhi e klinik achaka medi moro Eh. wuothane Eh, koro mano nyakwara moga jwang' nyaka ng'e ni kidhi limo janyuolni Ero. nyaka imanri Eh, ichulo gowi gowi chulo dak ichul mitiek chulo gi mos ichulo mos gi mos mos haya to yor chudono bende miyudogo gweth kuom janyuol Eh, ich- nyaka ichiw gi ngen ka- Eh. ka- ngen ng'ama ni kaga mwandu mogik e Yawi. piny- e piny kama ji lamoga ero en ga nyasaye en e wuon gik moko duto Aha. To ka en ema mari ni odwaga 10%. To en e wuon En mwandu. gi- wuon mwandu. Koro nyaka iti gi wiyi.
Janyuol ni to koro onego bed ni kari miye adi. Adi. Eh, Nikech ete ema noti kode e keli ka. Aya chik namba ariyo nyakwara Mugajwang' ma bende tayi kidhi limo janyuolni. Wacho ni janyuolni kidhi limo ok ijar chiembe. Ero. Janyuolni kidhi limo kidha ijar chiembe. Chiembe ne mogole piny nyaka ibedo dhano. Ineno ka ineno ka wuod ng'ane kata ka nyar ng'ane. Eh, ing'eni kit chiemo mopidhe ok ijar. Ni mama anto kendo kit chiemo utedo ok ane kabro chami oduka.
Eh, ing'eni chiemb janyuolini.
Mm. Kata ka en nyoye mi muodo. Iyudo kokete e mesa.
Eh, tiromo gi kidi.
Eh, be, iga iya. Kidi ni rada rada, irada rada tiwa iwuoro ni. Mm. Ei, mama wang, nyoyo iloso mayom manadi ni. Ikonye hero e- lwete. e chiemb chiemb jaodi e minyalo jaro to nyoyo ni otimo kite nadi ok idare Ne kudare. to nitie jomoko mabe penjo mana min gwang' matek to nyoyo ni ok idare koro ing'e ni juok ramogo ajwang' neno kineno ka Eh. chiemb mamani ok ber Ero. inyalo kuotho ni babani ki nyathi madichuo ing'e ni dok korka babani To mama ok nyal wacho ni mama ni alot ni kolungre. Eh, kawuono kawuono kawuono jolweny ng'eny alot ni ne ne kodonde. Eh, ah, mano kinyis janyuol. Mano richi inyis minodi. Koro kidhi limo janyuol ni. Mhm. Gimoloso mokelo gimi chik juokra moga jwang'o yie ni nyalo nyiso mama ni. Mi mama chumbi be nitie ikonyago. Ero. Ok iwach chumbi ni chiemo ok o- ok otuchie. Mago gik ma babani Ema wacho. Ema wacho. Aya chik namba adek. Kwara moga jwang' mabe tayi kidhi limo janyuolini. Wacho ni janyuolni kidhi limo. Aha. Weche anyuola konyisi moko igoge chung'. ka gima kiwinjo Eh, ing'e ni ikonye winjo mbaka ikonye winjo mbaka gi siro mbakeno Eh, to kiwuok to kanyo bende kik ipinge ah ok ipinge ing'eno nyalo wacho ni mondo owadu waneno kiduogo to luwre kodi koni gi koni Ehe. bed motang' kode min mar ohera juoke e dala ka dala ka mama no piny gokinyi to oyoro to oduogo godhiambo Nga- jandiga moro aneno ka biro e ode kanyo ng'achak ber ochicha ochich ing'eno mondi nyathina no kendo aneno ka kite opogore kod kit nyithinda e dala ka Omondi ing'e neno owadu.
Ero. Babu en achiel. Awinji. Eh, matimbe babani Eh. ema omondi luwo te in. Koro mag mino mondi kata kowacho tiling' aling'. Iling' aling'a. Eh, Ing'eni mama ni kidhi limi inyalo winjo kodum. Nyalego chi owadu aneno ka nyiero kodi nyathina oko kanyo. Dhano sum. owuondi yawuonda gi oko ka oko oko katia owuondi yawuonda gi oko gima nie chunye nyocha kiorona nyocha kiorona pesa ka bapuroga ok ayudo oduma mm. dep ang'wen mm. dani kousi chiro te koro ing'e ni idwaro ni gogi chung ni ndalo ma chambo chiek to maga gi mopiye maga gi mopiye to dhani kata dier odi- otieno Mm. waturo bando waturo bando Mhm. Eh, ok ok adwa nonyier kodi Mm. Eh, koro ing'e ni wacho na abe ang'eye mama Mhm. Eh, asega ng'eye ok in miango nyisa Wa- wadu Owadu. owadu Eh. kidhiro owadu to owadu nokoro iwuoyoga uwa maber Mm. Inyi- ok- wechego koro Be kero ok idonje. ok idonje Mhm. Ah, chik namba ang'wen e kwara moga jwang' obet ai kidhi limo janyuolni majuok ramoga jwang' dwaro ni lu Mhm. janyuolni kidhi limo Mhm. mokowi go gunia Mhm. kata okapu Mhm. nyaka idwokne Eh, ing'e na tonga ma janyuol okowi go nyaka dwokne ero idwoke gi sukar mor chiedo kata gimoro Mm. ok od- ok odong' ga nono ng'en ogundi jan ng'en kwara mogi nyori- nyodhi e dala mathoth nyokowgi Eh, nyokowgi ting'e ni koro gima nye chandu juogi ero jo nyikwa Ramogi mani dalagi ni jakapango ni kane obiro ndalo mane korona nitie Ero. ok wadwaru jogi joma richo kabisa to koro kendo ka Ukelonwa korona kaluo ka. Eh, eh, ing'en mano nye piny podi Eh, piny nye kok ineno ka bando ket kigolo golo awinji. Eh, koro ap- ageno ni ka chik namba ang'wen ni nyakwa Ramogi Ajwang'o make ni janyuol ni kidhi limo mokowi gi gunia kata gimoro gino nyaka dwoke Eh, ing'e ni janyuol nyalo ga penjo ni to ogunda ne ogunda ne kik uwite mm. eh, ogunda ne ukanana mano tende nonyisi ga ni eh. chieng' miduogo iduoke iduoke ga gi gimoro kod gimra iye eh, ma ki ki ng'ama ber to kaka nokowi ni awa wuoda gi nyamwalo na ogunda moro ne namiyo kudhi ogunda ne utamore eh, duoko apiko nyeng'enyi kodhi mano mano gunia man gi wach iye tiwuor gi wiu uti gi wiu ma Hey. apiko ma sama nyi neno ki uting'i Eh. nyathini mbele ini toke Eh. ogunia ni toki Eh. gunia no koro idwa ni tere e parcel awinji Eh, be koro sama in kocha Eh. tikogo gik moko aya chik namba abich nyakwara muga jwang' ma be tayi kidhi limo janyuol ni wach janyuol ni kidhi limo Mhm. koonge cho Mhm. nyaka ilos ni cho Mm. Eh, ing'e ni en wich kuot ka janyuolni losre i bungu Mm. kogwang' Mm. to intie Intie. Eh, ing'e nitie nitie miye moko ma ji losre mana otieno Ni ndalo ma koro piny oro dhano ling' aling'a Ero. Eh, koromo sa achiel koro to gundni mane ji dhiye be ing'e ni tinde onge Tinde orumo. Eh, gundni orumo koro janyuolni ka onge cho nyakwara moga jwang' nye gidhi limbe Nyaka ilos ne cho.
eh, nyaka ilos ni cho eh, ma mano gima i- kok itimo tikwani kaka ng'ama oran eh. ah, chik namba auchiel nyakwara moga jwang' ma betayi kidhi limo janyuolni wacho ni janyuolni ni ka lemoni kia nyaka igol sadaka Eh, janyuolni ka lemoni ok ni kanisa ema igologa sadaka nyaka wil- nyaka iwil kode ng'e ni lemo janyuolni duong' malich gima in go migwedhigo idwa ni janyuol ogwedhe gang'o Eh, to nyaka ing'e ni janyuolni Eh? ing'e ni ng'eny ji mang'eny dhiga maber to Aw- gikia awinji Eh, ing'e ni jonyuol lemoga mang'eny Mm. en kodhi kuchiew okinyi to lemo kwa nyasaye orangne nyithinde oko be janyuol ne pok oyiega nyathine dhi maber nyithinda go kwang' akwang'a ok pare nyara Eh, ng'eny ji mang'eny fwenyoga mana ka koro piny ok dhi kode maber ka janyuol ne otho Mm. nikech ng'eny janyuol ni osiko ka lemo ni pile ng'eny joma nigi mwandu gin ok olem Ero. janyuol ni to lemo pile Lemo ka pile. pile koro dwa ni sa- i- igolo sadaka ae tiwinjo koch ni hawa diere ma nyominwa pod ngima nyo wadak maber wakia nang'o motimre tok tho minwa Eh, kara jal- jalamo koro onge jalame modhi jalamo osedhi koro ng'ama ne nikech nyasaye to ng'ama lame nowinjo mal mang'eny ng'ama nyo miwu gweth koro onge Eh, koro lamo ni i- kamilame igologa gimoro Ero. Eh, ing'e nitie jomoko man koro nyathina we walam Mm. koro ilami dier ot koro iwuok gidhi idho gik molos gi lwet Lwet dhano dhano. Eh, koro idwa wuo kodi- gone toch Eh, gone toch gech nohinga Eh, ohi- Ge- gelembego eh, gone toch ka budho lil Eh, ketne ohinga ketne ohinga ume gi buombi kaka gweno Los umo ni nyithindo. olalo.
Eh, olal ge daraja eh, olow maber eh, manyiso ni boye ka nitie nyang nyang eh, ka nitie mamba Ma- mamba nitie kama dongo e lamo ma iye tek ahinya En kiwinjo alama tiende tek, eh. kiume gi buombi Mhm. kaka gweno umo buombe bochopo maber Anaduok ni Anaduok erokamano. ni erokamano Eh. Eh, wakwayo mago duto e nying yesu kristo K- k- Keretus. kritus Eh, Eh, amen. ko- eh, amen ng'eny mago nyasaye winjo matek Gin we dholuo madongo dongo. chik namba abiriyo janyuol ni kidhi limo wek piem gi nyithindu moko kikonye Ero. Eh, an ok anyal ting'o siki kenda ing'e ni ich Janyu ich ni inie kendi. Ero. Eh, Bikini wuok. Mhm. Tund mama ni dhodho kendi. Awinji. Koro kikonyo janyuoli ni. Mhm. Wek piem ni rango ni ng'ane to ng'ane be nyogole gi mo. Nyathi ka nyathi nigi pokne. Eh. Momiye. Momiye. Chik namba boro nyakwara moga jwang'. ma bende tayi kidhi limo janyuolini ma koro ojuogi duoke koro wagogini Eh, ing'e ni mgogo bende nyalo dhi limo janyuolni chike ka aneno ka mulo joma chuo Ero. wacho ni ka migogo ema dhi limo janyuolne to ok oyaw dho od min koyudo kolor okwongo owuoyo gi e dho jikon maching'ane e ode Eh, ing'e nitie pod ni- oluoro e dho jikon kocha Eh, ing'e juok ramoga jwang' dhako- mgogo kodhi thurgi Tiyudo ka dhood mamani olor. Ero. To joma ni kanyo miluongo yawo ni ekidonjo. Eh, Nitie joma sani en obira bira to oseyawo. awagogi ni moko riek kobiro pod odhi orawo e jikon Ai, to pok nuywe jikon Mm. Kata odhi ka simba mwalo. ayudhi ka simba mwalo pod ogoye mbaka gi mm, masemeji Mm.
Koro chik Ramogi Ajwang' nyaka wagogi ni ng'e ni kidhi thuru kiyudo ka dhoodu olor to ok iyaw. Kia Kiyawe gimomiyo olore.
ki- kata mana nowuok au kano dhi omo pi aora Ero. to iyudo korinde go oko to kogoye kiful. Ero. Kik Ok iya- iyaw. ok iyawe. Kik iduong bende. Eh, mano ing'e ni juogi nyalo rocho nyaka nyathini. Mago gik ma Ramogi noketo. Ing'e nitie nyithindo moko ma en oriek ariek. Ero. To koro iyudo ka nyathi rochre arocha. Eiye ka. Juogi ma rochi. Eh, ma koro kata ka japuonj owacho nyathini one plus one Ito nyathini buogre thi. Iwinjo? Matiende ni Eh? juogi orochi. Oroche. E to nyikwa Ramogi biro ng'ima. Ibiro doga kata oganda Ramogi Ajwang'. Mosomo kabisa. Mhm. Koro en ng'ama ji oluoro ne riek. Mhm. Digri otimo nami wiye. Mhm. Tinwanga ko juogi dwarochi. Mhm. E, matiende ni juogi neno ni oh, wamiyi bet mariek to wanto pok ilosowa nyaka nyaka wayudie gir gini ni mar juogi juogi nyaka wayudi nya- eh gir juogi ma ni- koka juogi Eh, to nyaka dile ah chik namba ochiko nyakwa ramoga jwang' ma bende tayi kidhi limo janyuolni ma pod anno kumulo mna migogo wacho ni migogo kolimo janyuolne ok oket nyathine e kitanda janyuolne kapod janyuolne koa iria E mano be ing'e ni nyikwa ramoga jwang' moko kia Iyudo ka nyikwa nyikwa Ramoga jwang' jam na ha. Nya- Nyakwaro od- odong' koka koka nya- koka Wa- dayo. waket nyathina ni kitanda Mano mama jakore. koywe e, mama koywe to kitanda ni to pod baba nitie gi mama ni mano juogi nyalo roche e, iyudo ka koro juogi ng'ato nonyuolo nyathi achiel to nyath nyithindo moko tame yudo Mm. Eh, mano juogi ma koro tweyi Mm. koro ba- chieng' nomadh ma nyasi boting' bade malo Ah, chik namba apar nyakwara moga jwang' ma koro walorogo chike gi got ramogi ka matayo ng'atno madhi limo janyuolne ma pod ano ka juogi duoke koro agogni wacho ni guogo kotimo limbe ei dala ok oywag ma pi wang'e wuog ka liel onge Yeri dhi koro to gimoro ochwanyi Ochwanyi. migogo ka gima ochwanyo ma pi wang'e dwa wuok to wuok oko mar dala to oywak to ka mirimbi orumo to oduogo Oduogo. nikech pi wang'e kochweri dala ka kok en maliel orocho yawuotgi mani dala ka yawu olokre gik moko nono koro chike mege limbegi ageno ni kwara moga jwang' komakogi tadhi limo janyuolgi ma ojuogo wacho ni nyasache mar ariyo piny ramoga jwang' bodhi maber erokamano jaujana wan kod okinja e gotramogi ka kendo iwinjo chike kaka opangi chik apar matayo ng'ama dhi limo janyuol janyuol en mama gi baba iwacho ni ng'ama oluoro ng'ama oluoro janyuol kendo miyo jal- janyuol arita kwe maber ngimane nomedre e piny doko ni sego dalani mamau en mamau makatoti nyaka idewe doko ni sego dalani babau en babau rite mondo ine bere kinde mapod intiere e piny mamwaloka nyinga tobi jakome nyathi kimirwa